huwa meta jkun hemm emerġenza u qed tgħajjat għall-għajnuna, SOS. U għaliex qed tgħajjat għall-għajnuna? Ħa ngħidlek dalwaqt, imma l-ewwel ħa ngħidulkom li jekk għandkom bżonn l-għajnuna fuq xi ħaġa, intkom ukoll ibatuna hawnhekk u nwedulkom kif qed nagħmlu illi ħa niġu u ħa ninvestigaw. Qed infakrek fl-SOS għaliex dak kienet l-għajnuna, l-għajta ta' għajnuna li għamlu għat Titanic għax l-umnu fakku traċedja Titanic.
Ejwa, dal-vapur illi kien lussus, eh, kien Kien wieħed tal-għamla tiegħu illi malli ħareġ mill-ibaħħar għaddijo il-pompa kollha li saret. Ma nafx ħaddukux il-pompa, ma wara erba' tiem ere. Issa, dak kien vapur uniku, tajjeb, għaliex kif qed inti kellu il-pompa fuq, kellu ħafna kellu ħafna marketing. Kien għall-ewwel darba kellu ġim, kellu Turkish, bats, kellu ehm, squash courts u tennis courts ma nafx kienu għazad dak iż-żmien swimming pool. Kellu swimming pool għall-ewwel darba fuq eh, ocean liner, ġifieri. Eh, Dik kienet ħiti. Kienet ħiti naħseb sakemm imbagħad ma baqgħetx. Mela ma neħlux fuq daw it-traċedi, ehm, ħafna mill-nies kienu mietu sfortunatament, imma Mela nisfu daw it-traġedji u niftakru f'affarijiet sbieħ li ħa jkunu qed jiġru dażmien. Ħa niftakru fil-qalb ħanina tal-Maltin illi ta' kull sena bħal din il-ġimgħa jgħinu ħafna lil nies li sfortunatament ikunu għaddejjin minn traġedji personali. Puttinu. il-persuni tal-moment. Dil-ġimgħa hija l-ġimgħa tal-maratona. Ħanibda minnek biex tara Anġel biex nalqu bis-sabiħ. Ren, għaliex hija importanti dil-ġimgħa? Għax di għadna di toħroġ il-kultura ta' pajjiżna, pajjiżna għandu xi ħaġa, meta jara xi ħadd tibati jrid jgħinu. Għanni naqdu kollha flimkien biex nagħmlu dal-proġett ħajjin ħafna nies li jkunu għaddejn minn dbatija. Anċ, aħna fil-qosor, imma to the point. Tajib, bej 60 u design pazjenti tikollhom isifru l-Ingilterra kull xar. Ejjew fil-Ġimgħa l-Kbira, hija ġurnata fejn infakkru t-tbatija ta' Sidna Ġesù Kristu u fl-istess ħin hawn dawn il-pazjenti li qed ibatu ħafna. Ejjew ningħaqdu flimkien sabiex ngħinuhom. Ejja agħmlu mill-aħjar biex tagħtu dak kollu li tistgħu ħalli nkunu qed niġbu somma sabiħa biex naslu iktar qrib għal dak il-proġett. Grazzi lilkom ix-xogħol siwi li tagħmlu.
Proset, Dan, proset. Uri l-anġa l-karozza x'qiegħda ħapparkjata ħażina. Eh, fil-kaxxi qiegħed.
Tlek kaxxa ta' mutur.
Oh, mhux xorta tipparkja fil-kaxxi tal-mutur jekk toqgħod eh, tiegħi. Hekk eh, eh, taħseb ħa naraw għax hekk hemm xi ħaġa li qed tilab mal-linja tal-liġi nibatu l-furban. Number one.
Huwa legali li karozza tipparkja f'kaxxa tal-mutur u mutur jipparkja f'kaxxa tal-karozza. It's not legal. No. Id-dej ma jistawx ġviri. No. Jamma bat forsi da tal-motor ikun f'xi emerġenza u miskin fej ħabbat jipparkja fuq il-bejt. Karozza tipparkja f'tal-karozza u tal-motor jipparkja fejn ikun hemm memsi motorcycle. Ma nafx ngħidlek. Wara jista' niċċekja xejn l-avukat. Thank you l-ġurnata tajba. Il-mutur jista' jipparkja ġo parking spaces ta' karozzi, però karozza ma tistax tipparkja ġo parking space ta' mutur. Il-mutur għandu jipparkja ġol-parking space tal-mutur u karozza tipparkja fil-parking spaces tal-karozza. Però mutur mhux dejjem ikollu l-faċilità li jista' jagħmel dan għax mhux kullu mkien issib dawn il-kaxxi.

Nkollix nagħmel. Nintafa. Nintafa tu kaxxa, kaxxa sew, pakket perfett, u noqgħod fiha. Eh. U niftaħ it-tieqa u noqgħod bidi hekk. In-nies jibdew ġejjin, joqgħodu xogħol l-indicator, jistennewni ħaj joħroġ, eżatt. U mbagħad wara hekk ftit ħin idhom, aw ħanibqa' ta' u toqgħod tarhom jiffendu. Ixfiju. Ixfiju.
Jekk taraw xi parka ġimkien offendu. Għax apposta. Vera ħobbi sabiħ, ma mhux qed tiksel liġi, eh? Mhux hekk.